Ekero narenge goetera emetandao, nanyorete omosubati oyomo ogokwana amang'ana amaya ase aane ore abasubati.
Abang'ina ntose egetubero gia siasa tochake korama abasacha tiga to keep lanes because nigo ete mbare bono bakorwa ase ebikundi ng'a hoo Neng'ombe eyio oo, negento egeke sana gototiga egento getangokia nkeria naki abageni totagete gose egetu tochake gotwara obochai tocha amo mosacha onde bwensi nache abe nabwate ekerogo tabwati kerogo tiga totware amasikani. Ekero kende iga ngomochie are komocha, lakini iga toigwananire ng'a abasubati mbatumeka. Abang'ina mbabase gotumeka, abaiseke baito mbabase gotumeka bobe ase siasa iga ase bono iga Kenya. Tiga esegi abasacha banyerwane boka, mobase gwesoyio ng'a ninwe mogotumeka korama onde, mogotumeka korama Matiang'i, mogotumeka korama Simbarati, hapana, motumeke korama nonya Ruto, inwe twara amasikani inwe buna abasubati baiborete abana bonsi. Ntoigwani na abasubati baminto? Esababu na iga erio omosubati oyo. neyio. Bono iga ntobwate obokong'u sana ase amang'ana amagenderero gose igaa. Kwanyora ekiongozi giachorirwe, kegende gekore egasi, omanye korora ng'a enchera yoka aranyore chikura echi achorwe riria kabere, na okogokia abang'ina, abagorere obosii, abae obosii bwa amandazi, abae amabuta y'amandazi, abae esukari.

chibesa chia korosia epaara chiagora ebinto buna ebio, chia korosia esukuru chiagora ebinto buna ebio. Na bosio obo tari bonsi bakoegwa, bandeji tari bonsi bakoegwa, ng'inda echi tari bonsi bakoegwa, sukari eye tari bonsi bakoegwa, naro ochi mpaka agitutu masaba gisero siku hizi na esukari akwenana. Agochia esukuru ase abana nonya mia tatu, kera omonto oboe esukari enusu gose na ekilo. Abanto abwo bonsi pi ng'ai okorusia chibesa echio okoa abanto esukari aba ekilo gose na enusu, one fifty shillings, times three hundred in every school you go, in every congregation, tari obosare. Yaani bono iga abanto bachake kwana na ebinto kogokia abanto right left and center. Tekonyarekana boigo. Chibesa echi chiatumeka chiatumeka gochi korora chisukuru, chiatumeka kogora ebinto bitaiyo. Abang'ina bagoka bagoka bateba ng'a aye aye aye aye aye oyo nere ongoreire esukari, oyo nere ongoreire omochere, oyo nere ongoreire obosi, oyo nere ekura yane nere obwate. Twamanya koeba ng'a chipara togochiera chinka. Banto mbaragenderere ase eng'encho chipara chie chimbegu chiiga. Twamanya koeba ng'a chisukuru chitari abana bande bakoruria amache chisukuru korwa muri ekerasi inse evumbi tebaita, ase eng'encho chibesa chia CDF ichirire. Bamanya koeba ng'a omonto naro abwo nigo abate koigwa ebasari, takoegwa ninka are ase eng'encho y'omochere oria okoria nyomba mwabo. Mwamanya koeba ng'a kero chibesa chiaino chikoebu chiaretwa chiaba omochere, omwana obo nere ochi korinwa egasi agokora industry yako agachuka iga teiyo ase agochia gokora egasi. Naende abang'ina abwo abwo bacha korera baadaye. Moikaransu y'egetii naigwete omong'wanete kagontebia ng'a omochumba oyomo naro oo gakoboa ebesa agotamboka amagoro, otamboke amagoro, otamboke amagoro ng'a egere bono obabunga chibesa chiria akobaerera neba na emia, okobunga kabisa nchera tiyorachie goaka kure ang'ao, okorogwa gete. okorogwa gete. Abanto mo confirm ebinto buna ebi mbiro, ng'a akobatebi ikaransa nse, rambura amagoro, riria mwaramboire gakobae ebesa otamboka, obatamboke amagoro, abang'ina kabisa baikaransie bagotambokwa amagoro, bagotambokwa amagoro gochia iga akoba chibesa kwabagira ebieka korwa koboko. Ng'a egere mochie goaka kore isiko. Abande bemokia chibesa chiria bachirwa gose na oboganga, chiaeta kabisa chiakorerwa ebinto ki mokoegwa chibesa chiria chiabeire egekone. Bono ki mokobagerera rimo mogogete aririririri, echae ya morero toe, onye ngeke igo toe, mwagenda. Momanya koeba ng'a chiri ne chibesa chiaino naende chikoreire ebinto egere magenderero tacha egere mochi kogenda gose kogoaka chikura. Eeh, ebinto bitabwenereti gokorekana gose. Bono abasubati nabo batogete ng'a aria nabo bago bagokembu nabo bagokoka bairigiata. Naye iga abasungu iga Kisi town aa, simbareti gete kwana chileso na amaburi ng'a nkoa, abasubati, abaiseke, abang'ina, ekero mwairigiata mwatebereni taya, lakini moroche amagenderero bono iga, ekero mwakorwa chileso mogotenga gese mwaroche ng'a ereso nero kera egento, bono moroche buna bosa ongekaugete, moroche buna gusii egokwanwa, moroche buna gusii ekero ndesete ntobwati magenderero. Mogochia kwoga kabere, chiresoria nichinde chiretwe, mokwoga naende, amaburi ande aretwe, motigare igo. Ningete kobatebia iga abagusii abasubati abang'ina, mobase gotumeka bobe ase siasa. Bono bono iga momanyete komanya ng'a chibesa chiria chikogora ebinto buna emechere mokoegwa, chibesa echi chiibire neende na echiaino. Ere egento ekio nemoake asante. Egento kia muhimu kegerete abachumba baito kobachora, nogokora abananchi amagenderero, chisukuru chiagaachwe, chipara chiretwe, esitima ebekwe, onye bimbe bikobekwa. Inki netoganeti korwa ase bare? Bagendeka! Onde taiyo obwate besa chiaye arachie kobokera mambia, agende echiro, gose abwate ebiashara biaye chingoko chiaye akonye amagena, ache gokoa bosa. No way! Ekia eba, ekia eba. Onye gakoa bosa igoro naro chibesa chisaine, chitaye kogera achie gosoa obochumba obo, anga tasoete bochumba obo. Laki ase eng'encho chibesa akorigia, bono naende osoire obochumba obo. Eyakorusia echi akoba chia bosa, na echiaino chiria chiaito okora amagenderero ase ecounty. gose ase ekenyoro kiaino. Igo bono abang'ina motige amang'ana aye. Abang'ina mbare abanasiasa, baria bamaete pi bachorire na abanto, batumeka korwa amo abande. Nakorete iga evidio eyende nkabatebi ng'a omong'ina onyomire bori na omosacha, kwaboka maambia gwachia korwa amo omosacha onde, eye ne etabia embe. Naende abagaka baka respond positive, abang'ina bande bagateba mokwo mbuya gwateba, eki gigoika gekire gesire gose iga, gekire pi.

twanchane, naende twahakikishe ng'a amagenderero achire. Toborie chipaara, togoaka chinkobi togateba buna ndete mbae ekero omonto iga mia mbiri, mwakagenda ake more buya ariririririri mwagoka. Boria epaara eye igaa naki etararosiwa. Nachete rinde iga aria ase etagokwana ng'a- ng'a- ng'a nya- nyagochi bono. Ekero naika ase aywo, aria bosa maro, abagaka gete bagacha amo bakebeka amo kabisa babatua omochie omo treasurer obo. bonsi bonsi bonsi bonsi, bakabekerwa eguto kabisa ekegusii bakagwekerwa nenyimbo ya obogambi. Kero ebi bionsi biare gokorekana, abagusii ba minto ndete mbatebiga, nagogete gusana kero omogaka oyomo obi obatenenete ase ogete agateba ng'a, etwache amo. Torora ng'a chipaara chiarosigwe bosama ruga. Tobwati amagenderero abananchi igaa. Omochumbe gakwanire twarika nse twamoboria omochumbe, epaara eye gwakwana amatanga aria, naki etarakora ki? Etaraika. Yare koba buya tonyore abagusii goetera chinsemo chionsi pi chiagusia abagaka bachire amo, barosire ekiombe ki'abagaka,

Ekero amagenderero achia gusii, amache aria are moikoyo are bogere ache gusii. Chiparachi chibekie chilami, gose otebe aye mbang'akete esimi igaa, in fact naende narenge tiktok inga mororo, na omoika oyo osogete aria asegete akorokwa ng'aa gochia chibacho. Epara ya ebacho ngwetekeire, akarami nkaro asegete lakini nengotu, though rende neremire ekabekwa amaramu. Mosubati oyio atebete mparakie echi, akumeti, ekero asoa bo chilami chire kera ase. Omosuba ochia kabisa agatenena agateba ng'a epaara eye gochia gochia gochia teri ngiya. Epaara eye finally ndoche yabegetwe plan nebanto babekwe lami. Omosuba ochia otari mogusii, ogocha Kenya okwane amang'ana y'epaara ya ebacho. Ogocha gusii okwane amang'ana y'epaara. Ekogera namaete enchera yokoboria ebiongozi tokore egasi, sawa bono nabere igo, onye togokora egasi pi obox nyumbani, gose intwe tagotwara etabia eye eh, epara ntera osirie twacha amo abagima mwabeka namo mwabeka etibi ime, mwateba epara ego egekore ki? Ero osiwe, ng'a ekero noinche esimi ntaimoke gwatoretera etibi, tokwane epara eye yaito nesaregete, ndete abanto baba are. Batebi nao batebe epaara eye yaye korosigwa naki ekorete ki? Naki ere iga. Baminto, ekero tosukia ebiya bi- naye bakagenderera agake ase akande, agake ase akande, gusiyete tware tofauti. Na mbare nere arang'akere chisimete togamba nainche, tosemanie, abasubati toigwananire, tokonye gusiyete ekiine, ntotumeka bobe, mbuya mono sana.